Tu la warda no a cainda. Awe nos na dja luna. E manera ma permiti awor i tambi tin seker mi den studio uh, parte di e elenco cu uh, te bay presenta e uh, show E musical cu ta bay tuma luga den WTC, e musical titula Tula e Eroe. Anto a oe mi hinta, manera ma anuncia pues mi tin entre otro Rocco Franken, entre otro tambe. Be tin Luis Moca y tambe Esclodina. Be tin como ne um, uh, cada via, aha, Riangelo, ate nombre, Riangelo Esclodina. Ku tambe te dice que nos en studio pa nos conversar un rato riba e obra que nan titula Tula. Ku te bai tu lugar pues um, e dia nan ku te bai bien que nan esta uh, mañan, otro mañan y tambe ya Web Sabor, ke men di tres dia largu e obranan. Kabayeronan kon ta, ah, na promé lugá bon bini, wèlkòm siga nos den studio kinan, riba Nuebe Kuater Sinku Legria. Kontentu ku bostante studio ta manera yenga kinan. Nos studio ta kompakt, ke men di nos studio ta, um, komo ta bisa? Cozy. Pero, um, eh, nos por a akapará Roko ku Luis ku Riangelo den studio. Kon ta amo, wèlkòm, brodernan. Bon dia, bon dia Morgan, bon dia tambe na tur bo oyentenan.
Nos ta e dushi ki na nan trempan riba pia bon simana tur oyente ku mesa nos ta e ki na nan pa komparti e informashon nan bo loke ta trata Tula. Teo awo nan mi kuminsá nan mi kuminsá na felisitá bo Luis ku e E produccion nobo cu nan a manda mi den simana. Si cu mi cogi di manera un par di dia cu el a sali. Toh el sali manera hopi dia el a sali. No, el a sali, de qui dia el a sali aun? Djabiana. Djabiana, si, Djabiana el a sali, si, correcto. Djabiana, no? Si, cu wen di bo produccion nobo sali. Luis Moga tin produccion, por cierto, m'a toca e awe meinta. Anto Theory nan mi kier si Gino a manda un message tambe nan cu Ku bo santa na kabina pero mai a hopi kere ke men di ma eh keda ma keda fasina pa e tema nobo aki nan sigur sigur e kabritu e kabrita ya e kabrita ya se om ke men di mane ken ta traha bo tema nan e koi mira paso wan e ke men di mi sa ke ta krioyo boneriano bo ta boneriano pura sepa bo ta right ke men di anto mi sa ku e ta komo ta bisa Ke mende mi ta sinti e e e flavor boni den pero ami no ta komprondé e slèng ful ful ke mende pasobra e kos ei ta manda e bai den un direkshon ku Sí, sí. ken ta traha bo kos nan?
Bo sa, am, tur mi kantikanan ku bo ta skucha di mi, am, ta mi mes ta traha nan from scratch. Ok, ok, Ke ok, final mi ok.
ta areglá, kompositá, mi ta un areglista, kompositor tambe. Aha. Ke mende anto e e e fantasianan mi ta gusta, am, bai un tiki leu, poné nan pensa dos bia. Pa nan scucha mi gent'e dos bia. Ok, m'a comprende lo que me di. Pa nan mane bai busca e conti ki m'a leu. Epa, ta ki ta pasando Guilherme e scucha un bia. Bai busca un tin ki m'a leu ta na ta ki ke conta cu e hombre ki kere bisa. Correcto, correcto. Ok, ok, ok. Awo Rocco abo tambe tin un cosa asina m'a comprende. Abo tambe ta mane bo tambe ta bo tambe tin un cosa ta bai bin of nan mi pone asina kinan e ta bai sali of bo tin e na caminda nan. Si, nos ta estrenando.

tipsnan di Shandel mas ku klaro ku Dwight tambe, mi ta sigur ku e lo ta algu ku lo kai den bon bon tera. Bo mané bo di nan ke men di Shandel ta amo, Shandel ta ke men di mas krioyo ku Shandel un tin si umi awo. Bak'é? Pero sea, pero atrobe no, tur ta ke men di ku ora bon Boneiru eh. Sí, sí, sí, Ke men di p'esei Shandel, mi.
Dwight, ke men di tur ta Boneiru. Bo sa, Morgan, por sierto, mi semper ta tin un konekshon masha, masha, masha grandi ku hendenan di Boneiru, foral den parti musikal. Mi mihó amigunan ta boneriano. Tur, tur mi rei di tumbanan na Aruba ta kompostá, reglaba boneriano. Ke men, somehow, i m'a traha ku Dwight di serka hopi aña, m'a traha ku Irsais di serka hopi aña, ku Hairo, ku Shendel, ku tur. Ke men, mi a pasa den e skol di músika ku hopi boneriano a. a siña mi hopi cos di música. Ok, ok, ok, ok.
Great, no. Mi tan e great ku um, anto ki ek experiencia nan ta pa bo tra bo prome, pa bo graba bo prome um, criollo. E tata great, e tata great sigur. Um, uh, mi te kora den studio, no a tuma masha tempo pa graba tampoco, e lo bai basta vlot. Um, Mi ta konta Moca tambe durante e siman cu musica Boneriana ta algo cu semper malanca ta scucha si, ke mi no ta algo cu mane ta totalmente nobo pa mi, djis cu ta prome biaha cu mi ta grab'é si, pero mi semper a gusta e estilo Boneriano, e estilo Crioyo, e sabor Boneriano ta apart, ke mi ta algo cu semper m'ha admira. Awor, bo sa no Luis, mi ta bin bek un rato si cu bo, pasobra con cu bay bin mane abo, ke mi roko ta grabando okinan un. Bo ta grabando un crioyo oki bo prome crioyo cu bo ta graba Shendel a graba un par caba Cheon a graba mi hende nan cu mi a pasa cu awor e loke cu no na momento mi ta anto mi ta binse ca Luis Orinan pasobra antes bo ta tin kico yo me bo ta tin Foyan Boys, bo ta tin prome kuné bo ta tin kué mi señor einan de Ana Todei Ana Todei bo ta tin Nemensio Nemensio ei brother ke mende bo ta tin Nemensio Ana Todei pero segun mi despe di e koi e la manè bai den manè un dep anto awokinan tog henter e krioyo boneriano einan a kuminsá e manè un hype Cu ta abo a manera, mi sa cu mi di mi sa pa manera sende mecha, que mi new style manera, tur hende manera riba e hype di, um, que mi di e generacion djawokki, Sí, cu sí. ta, cu ta, cu ta manera den e flow dje koe. Mi ta, mi ta como riba koe bon? Sí, sí, no, correcto.
Am, e criollo eigenlijk a, a, no a muri completamente, pero solamente, am, e no tabata asina gusta mas pa nos hobennan. Anto esei ami a mi ta bisa ami pero mi ta kere e ta un tiki bisto ku despues mi kanti ki pali awa ku mi a krese den mi karera musikal e hobennan tambe a kuminsá gusta e ritmo krioyo en al final tur mucha ke kanta krioyo krioyo a kuminsá toka den fiesta di ritmo kombiná den fiesta di urban ke men tur nan miran tin krioyo hente raña awoke. Ma como no yao ke men di anto kiko kiko ta ta e coca inducivo pa bo bisa e e bo sa ay na mi bay los un na mi graba un coho. No naturalmente e ritmo muziek ta den mi sangre ta ke me mi ta gusta muziek ma shopi mes anto ya mi a sor di di no kies un genero ku. No tur hende ta hasi un voorbeeld similor. Mi por a kuminsá rap tambe eigenlijk, pero si mi kuminsá rap mi mester mion ku shen rapper un style anto bo hopi manera anto mi a kisa yora e parti krioyo anto mi ta mi ta gust'é tambe mashopi mes. Hopi great ho, bale la pena ho. Mi ta ègt hopi kontente ku e desaroyo kinan anto. Hopi ku mi ta tende ròk anto loke ka surprise mi ta ku ta bo promé Krioyo, pasobra anto mi ta haña ku e Grady Borope den e sentido di ku ora bo bo partisipá den e festival di tumba na Kòrsou, ke men di awo kinan bo ta ku krioyo, ke men di bo ta eksplorá eigelek. Sigur, sigur, tur género. Es mas, nos tin un banda na Aruba ku Djeyon tambe ta forma parti di dje, yama Bandilamá. E ta un proyekto ku tur músiko den e banda eigelek ta Toca den un banda, que men ora cu tur hende ta off, nos ta gewoon pone un, un fiesta, un caminda. Aha. Anto e ta manera un Algo. pop-up party. Ok. Nos ta anuncia por ta un anochi prome, anto tur semper ta yena, anto tambe ta un género cu yung hende no conoce me den, ta reggae, slow rock, balada, um, latin rock. Um, mi ta gusta, mi ta gusta tur tipo di muziek, um, y awor aki crioyo mas cu claro. Great ho, bali la pena ho. Awor, pa nos biriba e obra mes, ku ta e obra Tula, ku bosan ta bai forma parti di dje. Na mi, na mi kuminsá na puntra bosan, ke mi, mi ta kere bosan tur ta konosí un tiki ku inter e historia di Tula. Kon bosan a haña e idea pa bin ku un musical di Tula?
Bon morgen, bisao berdad mi ta haya un llamada den cominsament di februari for di Danny ta splicami si un ke otro cu nan ta buscando un, un hende pa e rol um, di Caspar, e Aha. Sean. Um, ora que le splicami esey, uh, den drukte di carnaval, bisao berdad mi no por a, a realisa Aha. e grandeza di, di locual cu Danny ta purba splicami via telefon. Ta Aha. ora cu Ora ku mi ta papia mas en depth ku Mercey Doran, mi ta bin komprondé, ok, wow, mi a bisa si na algu, pero e ta un kohop mas grandi ku mi a kere. No, mi ta e sumamente great. Bo a pensa por ai, mi ta dal e koki, anto, pero despues bo a bin ripará ku bo anto ratu, un ta djis dal e koki pasobra e tin su profundidat kuné. Sí, sí, e profundidat i e elenko, no, ke men e produkshon riba su mes ta un produkshon masha, masha grandi mes. Ta algu ku mi no a verwagt mesora, pero papiando ku Mercé mi a bin, mi a bin kaya riba ku hey, e koki ta algu pa historia, pasá ta algu ku nunka ántes den nos islanan ABC no a yegi tuma lugar, na Kòrsou tampoko. Anto Pa mi wordo acerca for di Aruba pa ta parti di dje ta un honor mas cu claro pa por ta den e elenco. Sí, sí.
Luis, awo? No, manera Rocco a splica, e yamada eigenlijk despues di Festival di Tumba, anto ami manera cu eigenlijk mi a tende musical, mi a tende muziek, mi a, mi ta ami cu a grita sí mes ora eigenlijk sin sa An ku tin kantadó mayó mi tin bai skibi kantika, tin kanto krioyo mi tin bai skibi kantika, anto nos ta sòru di adapt'é den e schedule anto ku awe nos ta na Kòrsou, rèdi pa mañan. Grei don, rèdi pa mañan. Mañan, ke mindi djamarz, djaroson ku djaweps e obra kinan ta bai tuma lugá den. Curaçao World Trade Center awo pa mi djis dies via orado pasobra bo a hasi menshon awo nan pa skibi ba kabi gana canto crioyo na Boney ma como rico nan ta bay traha un peliculachi cu ayi kimen di un mini pelicula cu tin cu sali prome cu dia di rincon aki nan si corecto nos ta bezig cu un mini pelicula anto pa e eigenlik e e hoben nan of personanan cu no conoce e e cultura di e bautismo di papchi ser a conoci cune tambe.
Kemi mi wanta hora kultura di bautismo di popchi. Bautismo di popchi, si un tradishon ku Boneriano, kemi Boneriano na Kòrsou tambe, si na Kòrsou tambe nan hasi así. Okay, okay, okay, okay, okay, okay. Pero no sa papia di Leu, leu. Di way back ne. Bo, bosa tin ku na Aruba tambe roko ke bini of. Kuminsá no.
Kuminsá no. Pero por ta asi, no? Por ta, juist, no pasobra e, e isla ta manera di len ami ke mi di oi nan bo ta, bo ta, bo ta, bo ta bis'e ku ei ke mi di pa mi tambe ta manera ta bis'e. Mi keda wak manera, um, ok, um, anto bosa ta bay traha un pelikula Rondó dje ku ei yori nan. Korekto, korekto. Ok, ok, ok, ok. Si, si, si, si. Bon, awor, eh, dianan dieseis, diesiete i diesocho ta bay tin e obra, um, Tula, ku ta bay tin un lugá, pues, den WTC. Ki bo san rolnan ta bai bira den e obra akinan, Rob? Bon morgen, ami, jammer genoeg, mi tin ku duna mi noticia ku ami ta e malandro. Pa mi ta e boosdoener, mi ta e shon. Pero sigur un rol importante pa loke ta e dinamika di e storia. Mi rol ta completamente na Hulandes, cantamento na Hulandes. Challenge ta grandi, pero pero e ta great.
Ba, hey, ba kijk den boy Luis. Hey, vamos que de completo, raga de completo. Su rol de completo. Completo. Ando, uh, que me di, abo bo rol eigenlijk e e e e shon un digi, no? Ese shon bo da, no? Mi tin ku bai hasi e malobra. Abo tin ku hasi e malobra. Abo tin ku manera ku e hòmber ku Yugoslávia reina. No, no, no, no.
Mi ta manda mi hendenan. Ey, mi ta manda bo hendenan. Bèrdad, bèrdad, bèrdad. Si, si, sorry ta. Anto, Luis, abo bo, bo, bo ròl? Si, mi ròl ta Luis Mercier. Mi ta un, e mion amigu, e fiel amigu di tur lak ku ta sigui. Am tula su pasonan, to esun ku ta kla pa bai guera huntu ku tula. Ok, ok, ok, ok. Un djis di rato mi ta kombersá ku, em, ku tula mes tambe, esta Riangelo Escludina tambe, ku tula mes tambe. Ah, anto kon bai ku e ensayonan? Ke men di, ah, paso koko bai bin boso nan ta drùk, ma komo den wikènt aki nan boso nan ta tanda Kòrsou tambe pa e, em, e, e kompetensia interinsular ku ta tin ayera, ta, djasabra, riba Plaza Brion tambe ta tin klousura, djikoy, ma mira boso nan ku presentashon, ah. Kon a bai ku e ensayonan mes pa e obra di mañan, otro mañan ku?
Nan a bai bon, nan a bai bon. Nos a kuminsá ensayá eigenlijk for di último siman di februari. Último siman di februari nos a kuminsá bin algun wikènt kaba. Anto lasta ki nos a yega Kòrsou dia nuebe, anto nos ta e un keda, anto ya dor ku nos ta e wikènt tambe nos a probechá pa ta parti di e weganan interinsular. pero e ensayonan ta biendo hopi bon morgan ensayonan intensivo for di dia nuebe ku nos a yega ta tur dia ensayonan punches op de i bo mesa kon deni yanga ta deni yanga ta ta bezig ta zorg pa e e e musical aki tambe ta riba un nivel internashonal deni ta dirigi e obra no si deni de sunku ta dirigi e obra deni yanga ta direktor okay okay grei ta homi ta haña hopi grei anto mi ta haña grei tambe ku nada un mentu. a incorpora tanto Rocco como como Luis pero mi ta mira tambe diferente otro artista yong cu no na momento ta participando den e obra aki pasobra con cu bay bin ora bo bisa Tula kimen di bay nan oye Tula warda Dobler esey ante generacion prome sea sea sea kimen di pero nos no ta realisa e balor y e forsa eigenlijk di e historianan aki di e di e heroenan aki sigur. Ora ku ta bon pa menshona tambe ku segun mi tin un alrededor di binti i dos komposishon kompleto. Trinta i tres. Trinta i tres komposishon kompletamente nobo den den e obra aki. Ke men ta kanshonnan i melodianan ku nunka antes por a yegi skucha. Tin tin kanshonnan tambe ku ta eksistente Vooral e cancionnan di Catibu, pero ta un obra, un obra tur afó, tur afó. Oh, figu'rei ta, hombre. Bale la pena, hombre. Ke men di. Bon, awo, mi ke gradisi boes nan, tantu Luis komo Roko, ku mi a kuminsá kòmbersá kuné pa loke ta trata e obra aki nan ku ta bai tuma lugá pues dianan dieseis, esta mañan, diesshete i tambe diesocho. Den WTC e obranan aki ta bay tuma lugar. Mi ki conversa un rato awor cu Riangelo Esclodina anto cu eh, Gino pa lo que ta trata em, e, e obra. Sintabo Gino anto em, sintabo tambe em, Ei ta un rianjolo, se, rianjolo esklodina. Se? Ok. Um, Great, bon. Entretanto, ori nan Gino ku uh, eh, Riangelo tambe te cerca nos pa nos uh, eh, conversa ori nan riba e um, obra aki ku uh, eh, tabai tu un lugar pues menem bisa kaba. Dia nan um, 16, 17 i tambe Dies ocho den WTC. Anto. Shonda wak hoki. Alblief? Ken Shonda wak hoki. Alblief? Si, no, bai, bai, bai pa tras den ken ke wen di kamer, sigui bai pa riba. Ora bo ta seki yega bandi Boneiru nei, bo ta kita na rings ei nan. Bon, Riangelo, bon bini. Contento cu bo ta junto cu nos. Abo mi no a diega di tende prome di bo, oke men di, pero abo tin e rol principal. Ki bo por conta mi di Riangelo? Ken ta Riangelo Esclodina? Riangelo Esclodina, awor aki ya a caba dies aña como actor cantante. Mi ta pama yeki participa for di chikito na Festival di Tumbo Juvenil, kesinan. Anto awor ke mas na grandi mi ta un empresario. Anto Maya e yamada pa pa bin un audishon pa por haña e ròl di Tula. Promé mi no kier hasié pasobra tin algun aña ku mi no ta praktikando aktuashon mas, pero e audishon a bai super bon. Anto anto no ta tin awa palabra ku ta ku ta ami soportá e Tula pa e obra aki. Ora bo bisa mi bo ta empresario, empresario di kiko bo ta mi bro? Mi tin mi tin mi propio negoshi, Corsuel. Cu, cu, cu, amigo? Corswell. Corswell.
Bo bo sinti yes. propaganda bo, bisa te puntrando bo. Sí, sí, mi Cor... mi propio negocio que llama Corswell, nos está um, vende cats, nos está vende paña, um, nos slogan ta House of the Walking Earth, lo que nos okay. hace ta arte, arte riba cats, arte riba paña, Corswell ta para pa Corsowell, Be Great, Corsowell, Triumph, Corsowell, Prosper. Okay. Entonces, lo que lo que abo como un ciudadano of abo como un cliente ta ta pronto si Mane bo sinti in Facebook ku Instagram ku si sigur sigur sigur okay. por subi Facebook Instagram via ah, Anto eri na mitin ku yena ki mitin ku yena riba Facebook Korswell Korswell K O R S W E L L Ok, um, Korswell. Okay. Korswell. Awor, yes.
um, uh, bo te bisa ba yega di ba si actuación kaba na varias mm -hmm. ocasión, uh, den diferente obra, etc. Um, uh, entre otro, anto awor ki nan toch e koki nan di tula tun otro reto según me, no? Sigur, paso pa nos komo komo komo aktor lokal, tipo di ròlnan asina e kita pisa hopi riba nos riba nos CV. E ta algu ku nos nos tin nos tin honor pa hasi, no? Paso si nos a haña diferente ròl ban bisa tula, manera kada un aktor tin e tula, nan sa kuantu e ròl ei ta pisa i kiko t'e strès ku bo tin pa bo por representá e. e e karikatura òf e e kèrekter den su mio. Anto,
ke mende definitivamente mi ta kere koki ta, pasobra ami no tabata konosé bo promé, ke mende ora ke nan ta ègt bai pon'é bo riba mapa, anto bou di direkshon di Danny Yanga, mi ta kere Danny, Danny su nòmber ta skibí kaba pa loke ta trata musikalnan internashonal ke mende. Mi ta kere ta bai para hopi riba e kalidat eindelijk di e produkshon di nan, ke men esnan ku tin nan karchi ta bai disfrutá di tres dia di un tremendo obra ku ta bai tuma lugá. Awor kon bai ku e ensayonan pa abo, ke men di kon baña pasobra abo tin e ròl prinsipal, bo tin mas tantu kos, bo tin kos, bo wak nan ta parti di e ròl, pero abo tin Korekto.
For di for di inisio mi tabata sa si ku e ta bay ta un hortèsk, anto vooral trahando ku shen hóben mas, pasobra e sa ki ta un elenko di di shen hóben na tur, dus mi sa ta kiko ta e kos ku e título kaba ta Tula. Dus ami ta esun ku ta drive e musical den e kaso aki ta ta ta via di mi energia tur hende ta sigui move. Si Tula bini yawe un dikidòn bo mester sa ku mi mester sa ku e obra òf e training di yawe at least No ta bay cara un tikidon pasobra ta ámbito esun guti cu tene y mantene e, e, e, e energia. E energia, correcto. Pero so far so good. Um, na comienzo e tabata un tiki, un tiki difícil pa por a cay den e rol pasobra ora bo lesa kico e rol di tula ta, ta encerra nan ta bisa bo ta un homber religioso, un homber respetuoso, un homber sabí, um, e no ta wende demasha problema, e ta trankil. Anto, tur, tur e mani, e parti di e manifestashon a kuminsá pasivo. Sí. Kuminsá ku nos ta bai un kombersashon ku shon. Nos ta bisa shon ku nau, nos no ke traha mas asina aki, nos ke biba liber. Ato nos a tende via di no, via di, di, di sonido di kachu, boka pa boka pa boka ku Haiti a sali logra abolishon. Kema, nos tambe mester por. I tur, tur, tur asina ta yega na tur los orea ku ta bisa, bo sa si, si otro paisnan ayafó nan, A haña nan libertat, nos tambe ban kuminsá traha pa esun di nos. Korekto, korekto.
Great Tom, mi ta haña great i bale la pena ku bo tambe ta forma parti anto mi ta haña great ku tin diferente hóben ku un dado momento ta entu'et anto pa sigui karga eigenlik e Na mira mi e historia, e cultura pa sigui bin cune ariba. Sigur, sigur. Esaki ta un elenco tan catan. Nos tin Jel de Lidoran, Kirsten Mare cu ta canta opera masha bunita mes. Nos tin hopi hoben prospecto cu ta biniendo te am. Nos mester a presenta e obra December. Nos e no a bay door mas. El a pasa bay door pa. e aña aki aprel, i tabatin gran parti di e elenko ku mester a forma parti tantu den Reina Hubenil, Reina di Tumba, Elekshon di Prensa Pancho, anto tur a gana, tur a sali, tur a sobresalí, dus awor aki nan tambe ta ei ku nan ekstra eksperensia pa nos por duna un mihó jòb. Kuminsando for di mañan, djesei, djeshete i djesocho. Hopi greton.
Thanks. Gino,
konta, abo mi tin ku abo mi tin ku papia ku bo riba e karchinan, e organisashon, kon a bai ku henter e organisashon pasobra kon ku bai bini.
Bon dia, bon dia na abo Morgan, bon dia na bo oyentenan tambe, esei ku ta sigui bo tambe. Bon, laga nos bisa e organisashon no ta wega, nos tin un organisashon eigelik ku ta. Bou di direkshon di Mercé hopi nos ta move hopi duru pa nos a logra mañan ku Dios ke pasobra e obra aki eigenlik mas o menos na yüni to dor ku nos ta traha ku Mercé den fundashon over di muzik week ku por sierto nos ta den awor aki el a bisa mi ke ta bai tin un audishon ku mi por yud'é souso ku nos tin ke bai traha. pa nos yega nan pari e elenco pa tin un musical di Tula. Mi di, ah, great, nos ta ban. Nos a haci nos audition, dos weekend tras di otro, nos a yega na e actornan, pero awor bo ta bai mira e ora cu e training cuminsa, anto segun cu dia nan ta bai morgen, bo ta bin sa con grandi e obra aki ta. Wak e ta un musical di mas o menos shen artista, Bou di direkshon di Danny Yanga, skribí pa Mercedo Ran anto no ta hendenan deskonosí. Merce ta un eskritor, anto bo sa ku ora e hinka su skouder bou di algu, Merce a bai ègt hopi dip, hopi profundo pa bin ku un storia aki dilanti. Pasobra mi a ta kòrda bo un bominsa, ta hopi historia tin di Tula, ke bo tin ku hasi diferente sondeo pa wak pa bo yega tòg Na esaki e no ta bay ta un cos pasobra manera e ta bisa bo no ta sa kico tur lo ta ta haci mainta merdi atardi anochi tur dia Sí. pero e mester crea algo rondó di e historia antes Correcto. el haci e um, hobby bon Danny Yang a no ta desconoci pa loke ta trata musical e ta ken ta miño persona cu por dirigi anto pa mi risca di bisa esaki ta e prome musical grandi cu ta bay tin na Corsou pasobra nos ta bay haci den WTC Den sala grandi, den e exhibition hall, no ta wega, pasobra tin hopi cos pa tene cuenta cune. E tabata planea prome pa nos ta haci'e december, pero contratiempo nan a pone cu mester a schuifen, ta yori ta pesey nos a cana yega akinan y ta pesey tambe nos a. Am hinka a bin e posibilidad pa Rocco y tambe Luis por a bin pasobra nan ta ora cu hende nan a cay afo pasobra ya si bo plania por ta ora ki tiene cu tin otro compromiso cu cu ta ta tin e rol caba anto yari nos a opta pa pone nan a cerca anto ya a com good mi dico bisa e ta un algo hopi bon cu a kai den super bon tera pasobra nan oyente fanaticonan ta reacciona hopi great anto e ta bale la pena anto mi ta invita pueblo di Kòrsou completo pa bini morgen pasobra esaki no ta djis un comedia ni ta djis un concierto ta un musical e ta un combinacion di nan dos cu practicamente bo no ta haya faci na Kòrsou. Sí. Mi tambe, mi mes ta hopi interesanto, mi ta kere mi ta bai wak un di e dia na Hikinan, pasobra mi ta haña henter e idea, henter e konsepto pa bin ku un musical, anto rondó di e tema aki, anto e kombinashon di generashon. Korekto. Ke mende e tema anto ku e generashon nobo ku nada momento Manera Riangelo por ehempel cu ta un hoben, manera Rocco, manera Luis cu ta echt hype awor aki na Ankemendi. Un dado momento cu bo ta haña e combinacion eynan di e historia anto pa bo trece eigenlijk pa e genero. Dus mi ta hopi interesá anto manera bo ta bisti nan fo'i ora mi tende cu Ankemendi Mercé a skibi anto Danny ta dirigi ya caba ta esey so ta para caba pa calidad eigenlijk cu bo por bay spera di JC. Tin un elenco hopi di peso tras di esaki nos tin un Annette Bernadina ku tambe a yuda nos den parti di kanto. Nos tin Tania Closer ku ta ruma di Angelie Closer ku tambe ta guia e artistanan. Pasobra hopi bia bo ta haña kanshonnan pero no ta e kanshonnan komun ku por ta bo ta duna un artista ta yega kant'é. E mester tin su ekspreshon kon bo ta kant'é kantikanan di lamento, kantikanan di katibu no ta. Chos, un kantika normal, komun. Nos ta tin, nos ta tin T-Shay Raquel Martina, ku ta e hóben ku a yuda e mucha chikitu. So tin poko hóben di seis aña ku tambe ta den. So bo tin e yudanan di Shon. Shon tin un baisaid. Un katibu ke tin yu kuné. Bo ta bai mira esei tambe den e obra ke medio ta mucha nan eigenlijk ku bo tambe mester hunga den e ròl. Bo komo nan tambe tin ku kanta, nan tambe tin ku aktua. Korekto. Mucha chikit ta diferente. Mi tin ku riska na bisa bo Morgan, lei di su. Ku ta wela Nènè, ku ta wela di Tula, ta e hóben huntu ku Ròkò di mas grandi den e obra. Kimin tur e sobranan ta mucha hóbennan te ku mas o ménos binti i sinku aña. Kimin e ta muchanan yòn. Ta bai hunga un historia di way back. Anto ta interesante pa bo mira kon nan ta hasi esaki. Den e historia mi tin ku bisa bo Morgan e ta un historia ku ta konmové. Bo tin kaminyonan ku bo ta hari. Awor aki nos a ta na ensayo dor cu tin tin bia tin trabao mijo tin na tur ensayo pero ma presesa e ensayo final cha sabra ey cu tin un parti cu bo ta bisa echt no e ta bai bira hopi emocionante vooral e parti na comi na final cu nan ta bai atende cu tula anto e ta bira hopi emocionante anto e ta bali la pena pa bo bin anto di bo ta conoce bo bo pasado tambe. Un hende nan pon e karchi ainda? Bon, nan pon e karchi na Mensings, nos tin karchi na Van den Trail i tambe Caribbean Takeout Shop, esei ta online. Òf, tuvalig awe tardi, entre dos or pa sinku or, nos tin e na WTC, aki nan bo ta haña karchi tambe.

Ke bin sinti bo liber pa bo bin bin tuma bo karchi pa bo por presensia bo tin bakikis. Mañan ku Dios ke nos ta kuminsá mei hinta, pero e ta netamente pa skola, nos ta ful ful, mas o ménos mil treshent mucha t'ei tur mei hinta pa wak e obra aki, si. Hopi greet awor. Tari tambe nos tin e spasio riba mitad di seis pa mitad di nuebe segun mi. No, sorry, mi ta di shete, mi ta di nuebe, enton portanan ta before di seis or. For di seis or. Sí.
Bon, uh, hopi danki. Danki uh, Riangelo, ku tambe por ta tei huntu ku Roko, huntu ku uh, Luis Moga. Danki Gino, ku uh, bosan a tropa en rato ku nos por a uh, papi un tiki di e um, tremendo obra ki nan. Dia 16, 17 i 18 ta e tres funcionnan kaminda ku bo tambe ori nan por porbecha I wak e bunita obra ki nan titulá Tula e Héroe. Éxito pe siman aki! Danki Morgan, danki na oyentenan tambe. Nos ta spera tur hende na BTC buska bo karchi enta bo bin a presenciá un obra asina grandi precisé pa nos hóbennan dilanti. Hopi grei, danki. Bon, nos ta kòmbersá awe meinta, manera m'a indiká caba, ku tantu Rocco Franken, Nos a kombersá tambe ku Luis Moca, nos a kombersá tambe ku Riangelo Esclodina i tambe Gino Siliey pa loke ta trata e obra musikal teatral akinan di Fundashon Betty Duran ku ta bai tuma lugá pues dianan dieseis, dieshete i tambe diesocho e siman akinan pues den WTC. Bo por buska bo karchi na Van der Tweijl, na Mensing's Caminada i tambe na Caribbean Ticket Shop online. E Junan, mi ta bai conclui e mei introduci ki nan tambe pa loke ta trata awe cu nos ta na djaluna. Anto keda pendiente pasobra nos ta bai tin mas cos tambe durante di e siman ki nan. Anto mi ta bai cera cu e tema aki di Setright. Awe ta dies cua, awe ta dies sinku, eigenlijk ayera ta ta dies cuater cu normalmente nos ta dedica na Setright. Pero den kuadro di hinter e obra di tul akinan, den kuadro di ayera tambe ku ta ta dies kuater ku nos ta dediká normalmente na set, mi ta bai sera e laga bosnan ku e buchi fil. Mañana atrobe!